Mantie jera mar Ulu TV en kinde makare ma indie chero mar kuku mar wach ma ikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumba kachiel kachiel sani eri gima warango en ni to piny mar Kenya sani eri koro onego bed ni dhi nyime e yo machalo nade bende onego bed ni waketo tenge weche mag yiero mondo mi koro warang weche go mag dongruok koni kod kocha ma bende nyalo kelo ne oganda duto yuto antiere kod eh, jakom nwero mar the independent lobby group manwero Stephen Owoko mantiere studio odiochieng' amoso oganda joluo ahinya ni oimre uru erokamano ahinya steve arwaki e studio kendo ago erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo nyisa ne kaluwore kod eh, ang'o ma ne iparo ni migosi odinga ne nyalo wacho ne johera to ne ero koro nosewuoyo bende mano e gima ne iparo koso e wach mano wach mero inyalo kete kama chalo nade an naparo ni abro wacho ni kaka ne owuok e yiero to ouro bedo declare nyaparo nobro wacho ni serikal nokotambwa yes.
and then nyaparo nobro miwa the way forward mm. ni mondo wa agitate for change kaka nyocha wasebedo moral cha mm. number two Nya paro nowacho ni kaka kuro oseamua ni o- oji jitangaza Yes. to koro wang'ado Kenya.
Mm. Kuonde mane ok oyiero ne mane ok ogone ombulu ka koro wang'ado Kenya wapogre. Mm. Koro magi gik ma nya paro. To mago duto nyok owuoye. Ndio. Koro iparo ni weche mane owacho aneno ka ka watemo ng'inge matindo tindo ne owacho weche machalo kaka the people's assembly weche goeko mag economic boycott kendo nowacho ni magi eki biro miyo nowacho ni sirikal moko yier ka itiyo kod sheria maber ok nyal bedo kod thuolo mar tich maendi iparona e, mago nyowacho kaka jasiasa mm. kaka opposition mm. to mago ok mon sirikal tiyo nikech all along kwang'iyo history mar multiparty chakre 92 yeah. ne opposition koseyo to wacho ganu ok watambua sirikal mm. to giwacho ni wabiro timo mago ma to sirikal moseyie no kosechamo ma to dhi mna nyime mm. koro gik manyo wacho kanyo ma kamwacha gina ina weche manomo nikech kiwuoyo economical boycott for example wacho ni okay adwaro ni koro kik ung'iew chak yes. waonge alternative kuonde mag opposition to chak ginyalo yudo kure mm. kiwacho ni sawa weuru idho mtok jogi ere mtoka mabiro tero ji dala nikech joluo pod onge mtokni moromo kiwacho ni sawa kik uti gi safaricom ok wanyalo bedo go alternative ma going back to air lakini koni neno okanokomo boycott go uh, en very weak mm. kiwacho ni sawa kik uket pesa e equity bank to seche ng'ato nosekawo loan e equity bank koro ok inyal dhi baye off ni koro achuli pesa mag equity dwok ni equity bi mondo ami loan an mibiro koro gik moko kapok iketo gigo in place mm. to bedo matek uh, kaka nyanza a lot vegetables nyanya seche moko ndalo oro wuok mana Rift Valley kod koro seche mikono ke kono kumbeyo kot to dhano bro timre nade koro nyaka empower ji ma ginyalo sustain themselves mm. then nyalo timo economic obo economy koro gik manyo wacho ber as politician yes. lakini implementation mari tiro ka effect mari bro bedo matin mm. nikech kiwacho ni people assembly dhano bro wuoyo dhano osebedo ka wuoyo bunge la wananchi mm. they have been talking mm. to effect mari Very small. Paro ni onge effect moro moro manyalo bedo godo. Effect na nabro miyo gima iluongo ni geno. Mm. Eh, to geno gima ber. It will give them hope to ndalo kala kala hope do hidho ruan chiel hope higni ariyo. Oh, higni abich ochopo kendo wadonje yiero. Koro gimiyo dhano geno. Mm. Lakini impact manyalo miyo ni serikal collapse. Yes. bu serikal wuog chuth bohuro dhi bu migosi kata nasa ka otelo e gik manyo wacho kato chances ne gitin mm. manyiso ni neno weche mane migosi Odingo wacho ne gin mana keto geno ne johera mage mano nyo keto geno jo en kech dhano mano miya kura karibu milion abiriyo kata auchiel mm. ok inyal jwang'o gin para mm. ni koro ajwang'o dichiel mm. koro nyaka kendo imak gi imigi geno moro at least pod unie pap kendo pod utgo iwacho ni you live to fight another day mm. koro gin geno nyo mi joge geno to nyo wuoyo kaka statesman mm. yes nowuoyo kaka statesman nowuoyo kaka statesman mm. e seche misebedo african international statesman yeah. to koro ok inyal lead a violent revolution mm -hmm. nikech nitie joma goni simu oseketie e kamoro machielo mm -hmm. to ka ng'at madwaro kawo telo mapod wacho ni jogi osebedo kanyanyasa jo kenya mm -hmm. tiwacho nti is either the ballot or the ballot or the bullet. Koro mano nyo kwa neno wacho ni gima koro ok umuony wamayo kaka Daudi ne mayo sibuor eh, le dhoge cham githuon to mano ema jo Kenya nyo ikre ka tek nadi to makoro ok gimuony in gadieri nade ni mano ema ne jo Kenya ikre maybe in kaka stri noko mano ema ne ikre to ok inyal ng'eyo ni to ja Kenya moro ne oikore ne ah, awuoyo gi jopiny kendo be an japiny mm. kendo awinjo kaka dhano wuoyo sani nitie social media yes. Social media iwinjo kaka dhano wuoyo. Mm. Iwinjo kaka dhano wuoyo kti radio, e TV, jomwa interact go. Nyocha dhano ikre, dhano nyocha ol. Punda amechoka. Mm. To seche ma ng'ato ol to yien afadhali atho moloyo bed ka awuotho gi chonga. Mm. Koro dhano nyocha ol koriwo nyaka an. E, koro Kanyo jo dhano o ni wa e respect whatever comes. Nikech seche moko ka weche richo tu ketho gimoro e ku chako loso maber. Moloyo nu gere to bro bomo ka kuom. Koro dhano nyocho o. To wuod nade to yiero ne okudhi. Nikech sani eri ok ang'eyo ni to unyalo ywak nang'o nikech yiero nowacho ni oganda kik dhi kendo jo johero mathoth ne ok odhi e yiero. Koro kare ka uol donge nonego bed ni udhi mondo mi uling' ombulu mondo mi un bende dwaru owinji e ballot nikech mano e option kende mane un godo mar mondo mi uyud telo niri kaka udware ok apar ka nitiere any other option munyalo tiyo godo nitie yora mang'eny mikawo go telo Eh, kata okuyu wacho niya Yes. ni telo ok en dawa mar kwesi mimiyo ng'ato nono mano e kaka giwachoga to E buk moro wacho ni power is taken not given. Koro gimomiyo nyocha Jonasa owacho ni ok donji e yiero nikech nyocha gineno ka system oseket ma dhi chuno ni migosi Uhuru biro bedo president. Koro mano ne gi withdraw. Koro ka ne giwino aga ng'ani oseketo system dwa kwalo ombulu kendo to nikech odwa kwalo mondo obed declare koro watamre donjo. i uchaguzi koro nikech watamre wabe kendo wabro tame mondo kik obed president koro magi gik ma jowatarajia to be koro tamruok dhi yiero ni bende ne ka okelo nu olemo moro amora nyaka sama wachope ni okelo nu olemo seche mane waparo ni ok wadhi e yiero ne wang'eyo ni joka ne onge okura court and company mm. koro nobed ni gionge i ballot mm. to nose withdraw tiende ni uchaguzi ne bedo maonge ne kono wacho ni no election to ka koro ket no wacho ni joka be nego bedi koro ne giketho plan koro ne dwaro mondo drawing board obed to koro what is the next plan koro the next plan ne bedo plan of action mm. to mano ema nyo wapara yane ibo miwa direction to yudo ka koro onge Onge nade dong' nitiere weche mane migosi Odinga ogolo ma bende kawo ng'eny gi matindo tindo to gin weche maok thinie abich. Ang'o miwacho ni ewi weche abich go eko duto onge onge way forward? Nikech gima timo seche ma kech kayi hmm. takoni ni okay bida bida ka adhi puro adhi chuoyo hmm. adwa rito dweche adek eka keni. Koro ne wadwaro rapid response. Hmm. Nyocha wadwaro rapid response makelo solution. Nikech higni ang'wen gi jogi osebedo ka tawala Kenya marach ma koro jo Kenya ool uchumi ti maber koro kendo nyo wa action ko now ko wachopo kama koro wadhi no koro ma wachungo wadwaro change koro seche mikono ke maka en tia gik mwabro rito higni moko ma seche moko ginyalo tiyo seche moko ginyalo ti kineno history mag movement hey. Eh, nitie kaka fags gigora 50 years go movement margi nyocha gi sign peace agreement mm. ANC mm -hmm. Mandela Otwe 27 years movement was going because the movement ni wanu wadoro gima short term solution mm -hmm. rapid response to hilo solution mm -hmm. to nja waseikre momiyo ndio kadha nuwo ki street giloro nderini igo gi risase to kiny kendo giwuok koro mano e momentum manyocha waikre kodo mm -hmm. Dong sani un bende utiere gi mumea sani uluongoro ni the national Uh, resistance movement no mano e movement mawacho ni pinje mamoko noseyudo katiyo godo un bende koro un kod mano ero mano ber mm. ma gik mochan mopang chal mm. kaka political party yes. to movement en gima wuok dichiel mm. kaka mano otimre algeria cha mm. kijana moro ne uso gike ne en graduate mm. to komake bo mae gikigi yeah. to kawo mafuta olo kume to tore mach to kuma dhano neno ni ng'ani owang're to gino ochakre koro onge movement mosebedo succeed mabed ga piny tipango go plan gi strategy movement ok bed ga piny movement en gima wuok dichiel like a volcano koro mae mopangni ni ma is a professional movement mm. to movement mawuok en seche ma dhano olgono we can not live like this mm. koro ma e opogre ma ma en gima opang mm. man gi strategy man gi office man gi structure mm. Manyiso ni koro weche duto mane migosi Odinga owacho ka wanyalo rango kaka iwache en mana ni maybe it fell short of expectation. Yeah, it fell short of the expectation nikech mogo create just a political wing mm-hmm. mar NASA. Erokamano Steve, wabiro kawo yo matin kaeto duoge thuolo mar ariyo ka bende koro warango ni to ka weche mag yiero koro waketo tenge kaka Steve oseyie ni koro ogik gi kanyo wachiko kure mondo wadongre e weche go kuma mochung'.

Ka weche morango sani eri koro en ni onego bed ni waketo tenge weche mag siasa mondo wadhi nyime kod weche mag dongruok koni kod kocha. Antiere kod Stephen Oroko e studio ka dipo ni koka inenowa kamoro moro mantie chakre wakistero kamano. Steve ka koro waketo tenge weche ma bende osebedo ka dhi nyime. Ing'eyo ni sani eri jo ohala ywak oganda ywak koni kod kocha. Wachore ni mwandu kata pesa odok matin ni oganda. Uso onge. Wachimo kama chalo nade koro? Adwa wuoyo as a nation to adwa wuoyo as a community. It's okay. We awuoyo ka as a community mo. Number one, koro gima onego watim as a community, wachak gima iluongo ni economical empowerment. To mano jotendwa, especially Migosi Amolo Odinga, koro ne en ng'ama ong'ere, to en ng'ama nigi pesa en koda gosiepe. Yes. Koro gichak empower jowa on the ground by giving them finances mondo gichak project. Nyanza nikod a lot of potential. San Clara wacho mnani wachak agriculture wachak pur wachak puro magi magi ma then gichak timo mano koro seche ma dhao osebedo empowered yes. seche mien go pesa to dhano luori to seche mionge pesa to nyaka owete ni ochai koro mano e gima onego wanento seche ma empower jowagi nikech eh, nyanza gin exporter of resources pesa matin magiyudo okinyi kelo chak to gi pesano iduogo to dok Rift Valley mm. ikelo oduma okinyi odok Rift Valley. Koro pesa mayudo Nyanza te ok circulate in Nyanza, mm. en odhi oko. Mm. Koro wane kaka wanyalo timo economic empowerment ma Nyanza be retain finance. Matiende ni pesa wuok oko kabiro kure kabiro Nyanza. Mane namba achiel. To aso ni ka sani kinene tineno ka uh, yuto mantiere gwenge mag Nyanza ni piny miwuoro. Onge nikech wango cash crop. Ineno kidhi Meru to every morning Pes oting' mm. ochomo dhi mira millions every morning. Mm-hmm. Pes oting' odhi omo rabolo. Mm. Pes oting' odhi omo mm, chak. Mm. Every morning nitie pesa madonjo Meru. Mm-hmm. Ineno. Kata Kiambu every morning okinyi nitie pesa modonjo biro tong' Nairobi. Koro Nyanza to every morning dhano dhi omo pesa gi loche to dokgo nikech ng'ato dhi cabbage okinyi odhiambo ok gi pesa. Ng'ato odonjo gi chak, oo gi pesa. Ng'ato nodonjo gi tong', oo gi pesa. Koro Nyanza en a consumer. Gima wan wanyalo uso. Wan onge gi mwandu wa mwanyalo uso ni ji. Wan wa consume. Wan wa chiemo. Eh, wan wa nyiepo ka wuku. Koro wan pesa te mwayudo to wan wa export. E. Emomiyo Nyanza yudo ka dhieri nitie. Mm. Nikech onge pesa mabiro Nyanza. Mabiro matin en rech matin. kod rabuon moko mathin yeah. mago gik matindo mag sustain mm. koro mane gima onego wakonmomiyo mahindi betie ang'o momiyo ok wanyal puro ok wanyal pidho dhok to kapar ka wedha mantie nyanza en wedha marach ahinya gima timre niya pok omiwa civic education about economic empowerment mm. Jaluo en ng'ama en ng'at ma dhi tich. Mm. Eh, en kose somo to oringo biro Nairobi mm. odhi tich. Koyudo ka tich bende onge, odaki vi- kuonde moko maricho matindo tindo, kuonde ma vibanda mag chang'ang'ogo osandre, to pok onyise ni kara dala kucha bende nitie mwandu, nikech an awuon an mana kuongo puro mafua, to pesa ne wuok Holland kabiro Nyanza, ineno, Ni puro mafua. napuro mafua Nyanza. Oh, eh, To ne ilori.
Ah, ndalo mondo otimre speculation ndalo mohuru gu- ne minister for finance gundumu was the governor ne gi speculate iluongo ni financial speculation within one month they made 60 billion koro one small scale ne wa lose eka nawe koro nyanza nikod a lot of potential koro mano monego concentrate ye. okay mijogi loan koro kata mtokni mowuok nyanza ema biro ting'o ji to terogi nyanza koro pesa go timre na dong nyanza nikech seche mtoka wuok ka to usechoke pesa kochopo limuru kaka en mbo Kenya to mm. pesa no iwe limuru ka to teru yeah. kendo kendo mo uduogo kucha iwe limuru koro pesa ok dong nyaza koro mane e chandruok mantie ka ng'ato nigi dhok abich yeah. mag nyaluo mm. ous dhok gi te ok bed dhiang' achiel mar dume mm. koro to yudo mana chak lita uh, apar mm. to pile ka pile en gi siling mia ang'wen pile ka pile idwa achiel mana elfu apar kod ariyo to en pile koro magi gik monego wachak puonjo jowa mm. gwen tong koro wachak

how to grow the economy. Mano giongego kabisa. Emomiyo iyudo ni kuom higni ang'wen pesa ma giseholo en nyadidek pesa mwaseholo 50 years of independence. Tiende ni riekogi gin joma ong'e consumer. Uhuru noyudo ka pesa nitie, koro ikia to pesa yudoga nade? Ruto be ka nodonjo eh, Kanu to yudo pesa mijowo. Koro komigi gikia how to produce wealth. Koro sechegi Kenya is in a shit. nikech seche ma wuoyo ni kata treasury nyocha gi wipe clear seche ma dhano go siasa ni onge pesa e treasury okwal te koro seche ma kendo gibiro sworn in tiende ni gibiro chuno mondo gidhi kaw debt public uh, debt mag international and local debt koro gowi biro bedo malo koro inflation be biro bedo malo koro kata ka gitieko 5 years gibiro weye ka kenya nie recession To gima timore, nitie jomoko miluongo ni International Economic Authority uh, hit squad. Mm. Nikech wan kod oil, gibro miwa a lot of loan. Koro ibro yudo ka piny obedo mortgage, wasemiu loan mubro chulo 50 years. Koro gima mora mono produce uchulo mana go. Koro kama ng'iyo gi jogi, yes. gidhi kecho Kenya. Kenya ok wachomo kama ber. After being sworn in, kineno uru koro tieko. koro en gi joge tijgi biro bedo mondo gikwe to dong' iparo ni kotieko to koro biro dwaro mondo mi en bende owe legacy mare sani ero biro dwaro ni mondo mi en bende ka oganda biro pare to pare ni oyo Mwai Kibaki wanyalo paro gachiel ariyo adek ng'ane ng'ane wanyalo paro dong' en bende obed kod gombo ni kama e tamne mogik to ti maber ne oganda mondo en bende odhi e books of history ni oketo piny ogolo piny mar Kenya kama kama okete kama chalo kama Ah. Ang'o mineno mana ni en kodwaro ni kodhi tieko to otiek mana ka owe Kenya kapod ni e goyo Uhuru gi joge en jomowuor To ng'ama owuor ok dew, ng'ama owuor wacho ni ayieng' kata ka ketho nyinga. Koro waseneno mentality en gi joma oluore, gin tijgi gin jowo ka gikano e ofuko. Omiyo en ok obi dewo, giseyudo opportunity en ndalowa mar chiemo. Koro legacy no it doesn't care, okonto legacy konya gang'o. Koro higni abich ma gidwa kawo ni gidwa jowo Kenya sawa sawa, nikech gidwa jowo nikech okian to next time community marwa bro yudo kose ko yudo you are never sure koro gima koro gidwa chomo ga gidwa jo Kenya uru kwelo ero kana nyasti ni sani sani koro oganda biro kanyakla nade nikech wachore gi jolony mopogore opogore ni ma endi yiero ma bende koro oganda ka opogore e okang' mamalo ere kaka ikelo oganda kanyakla mondo mi oganda ochak wuoth wuoth achiel kaka jo Kenya ma onge kod weche mag ng'ur koni kod kocha onge wuoth achiel ma jo Kenya nyalo wuoth achiel number 1 yes Seche ma ipogo ji mondo iyud faida mar siasa iluongo ni political mileage you divide people to gain political mileage mm. to kiseyombo en tich matek mondo ipring gi together nikech ema ni ipogogi mm. omiyo it has never worked mm-hmm. jogi ose divide us because gidwaro political mileage mm. ma koro kakwachomo ni jokenya will be just be divided nikech genuineness onge. Mm. Mano e gima nyocha otimore Amerka. Trump notimo mano oyombo mm. ne kaka Amerka sani otame bringing together. Mm. Koro bringing together can never nikech kata ka wang'o kawo migo Israel abo mi tich mana en momiye tich ok ok an momiye tich kata jo Kenya ko mi tich kata omiye na prime minister kata omiye na minister kata luonge gi chiemo gi madho chai Kenya is already divided. Then kendo gima kelo ji together mm. in equity. Tiende ni kwan gi siling apar to wapogre ariyo ariyo ariyo ariyo. Mm. To in kidwa kawo aboro to imiya ariyo kata kiwuok kanyo chunya bro ng'ur kodi. Mm. Koro gima nyalo kelo ji together ok nyal wacho ni pesa duto itero Rift Valley, stima duto Rift Valley, barabara Rift Valley to Nyazi wito then wacho ni wabet together. It can never be equal. Equity no kaonge When there's no peace, there's no justice, there's no equity. Mm. People cannot be together. Koro neno kama no en gima ok dhi timore. Mano gima ok dhi timore. Mm.
Koro wachimo kanye. Koro kama wachimo, en en an koro kaka osebetni. Yeah.
Nyasaye ema koro walamo. Mm. Ni mondo ogolunwa wacho ni deliver us from this evil. Yes. Eh.
Koro en nan koro wadwa dakie Kenya ka ni kaka teko dago le e thim mm. eh, en e thim kanyo to dag gi sibuor to mm. kendo chiemo ki en koro wadwa dak kan teko odago le lakini ng'at ma bro dewa koro onge nikech kenya wabe ne wagore ni mm. e kenya wan wane wadhi nyaka lancaster po akelo chik mm. koro ng'at ma dwaga ni jomoko are lesser thing mar jo kenya mano winjo wit koro kenya wadwa dada kan wandwa kek thuono